Биһиги бүгүҥҥү биэриибитигэр норуот бэйиэтэ, оҕо суруйааччыта Иван Васильевич Мигалкинныын кэпсэтиэхпит. Иван Васильевич, эн оҕо суруйааччыта буолаҕын, ону бу оҕолорго анаан суруйууларыҥ бэйэҥ оҕо хааскын кытары ситимнээх буолуохтаах. Киһи барыта, суруйааччы барыта диэйиэххэ өһө, туох баар айар үлэтэ. Кини оҕо сааһыттан тымыртардан олоххо туспа сүүрээн буолар дии саныыбын. Оҕо сааһы эн айымньын сайдыбат, тоҕо диэтэргин барыта оҕо аһаастар тугу иҥэриммитин, тугу истибитин, тугу көрбүккүн барытын өйгөр сааһылаан, айымньыларыҥ хайдара барыта кэриэтэ быһыылаах, оҕо аһааскын кытта ситимнээх буолар. Баар хоһоон буоллун, баар кэпсээн, сэһэн, арамаан да буоллун, оҕо сааһа суох, киһи олоҕо суох диэххэ сөп. Дьэ мин оҕолорго тоҕо суруйбуппунуй диэн. Бэйэм уон биэс саастаахпар Бүлүүтээп педучилищеҕа киирбитим, школьное отделение диэн сала диэн, ол аатын начальнай кылаастар учууталлара. Аны ийэлээх аҕам, миэннэрэ аҕам учуутал этэ, ийэм была Екатерина Ивановна Бибитиэкэр идэлээх, бу кинилэр уратылара диэтэххэ, оҕо ааспытта өйдүүбүн, дьоҥҥун арытыыны баҕарар майгылаахтара. Аҕам учуутал идэлээҕэ, чараҥ орто оскуолата билигин кини аатын сүгэр. Оттон ийэм Екатерина Ивановна уон икки оҕону ииппитэ. Биһиги бары сыры ыһыллатааҕылар. Сэттэ уол, биэс кыыс Дьиҥинэн, кэриэтэ улаатаммыт олоххо үктэммиппит. Ол иһин элбэх оҕолоох саха ыалыгар улахан эдьиийдэр хаһан баҕарар ийэ тэҥнээх буолаллар дии саныыбын. Аны оҕо ааспар бу хаартыска миэнэ аҕыйах. Бу биэһэн Аҕыс сыллаах төрөөбүт быраатым Александр Мигалкин турар. Бу туһунан кылгастык ахтыам. Бу манна кини суох буолбун кэннэ биэһинбит сааһыгар суох буолта ол Александр Мигалкин диэн кини туһунан барыта үс кинигэ таҕыста. Биирэ бииргэ бии кылааска үөрэммит оҕолоро иккитэ бу мин балтыбынаан оҥорбуппут Чоҕу һааска туоҕуй диэ. Биһи оҕо һааспыт дьоллоох этэ, сэрии диэни билбэтэхпит. Төһө да кырыымчык олоҕун иһин оҕо саас үөрүүтүн, көтүүтүн барытын сырдыктык өйдүүбүн, сырдыктык ылынабын. Оҕо уһуйааччыта буолар уустуга диэн тугуй диэтэххим. оҕоҕо уустугурдан суруйар тыл бары сүмэһинин, кэрэтин түмэн уустаан-ураннаан суруйуу олус ыарахан. Оҕо дөбөҥнүк өйдүөн наада. Оҕо дөбөҥнүк өйдүүрүгэр эн кини өйүгэр-санаатыгар киирэр туох буолуон наада судургу уонна хайдаа эрэ элбэҕи этиэххин наада бу кини наһаа өйдөөҕүмсүйэри сөбүлээбэт оҕо оҕоҕо хайдаа эрэ хараҕар көстөрүн курдук тылы туттуохха наада тыл оонньуута тыл уратыта онно я туохтаах уустугун оҕо тута истээт туу ааҕаат туу төбөтүгэр ылынан хайда эрэ кини бу баардыы хараҕар көрүөнэ сөп курдук суруйуохха наада холобур оҕо барыта ардаҕы билэбит онно бу ардах дьууратытын кэрэтин кини төһө күн түспүтүн буолбакка чопчу маннык этиэх хоһо Топ-топ түстэ ардах, онтон куотта бырдах, лабаайы таммах, алаас устун чалбах диэн. Дьэ, аны була оҕо хааска биһиги бары кырдьыгына эттэххэ тэллэйи ас курдук көрбөккө тибири оонньон улааппыт дьоммут. Урут биһиги оҕо эрдэхпитинэ тэллэйи сиэбэт этилэр. Ардах түстэҕинэ үүнэбин, чааһынан улаатабын, аҕыйах хоноот мин буорту буолан хаалабын диэн. Ити курдук сөп. Аны оҥоойук диэни биһиги бары билэби билиҥҥи курдук пластмасс иһиттэр таймалах уо этилэр. Оҥоойугум оһуора ойуулаах, олус минньигэс отонноох, отону күөрчэххэ кутуохпут, ордугунан барыанньы буһарыахпыт диэн. Ити оҕолорго аан бастаан мин тахсыбыт кинигем Сарданалаах Кыысчаан диэн отут тыһыынча экземплярынан тахсыбыт ахсаанынан. Ити наһаа элбэх эбит. Онтон иккис кинигем буолла бу туох диэн куобах түүтэ Ньургуһуннар диэним сэттэ тыһыынчанан. Оччолорго мин саныыр едим туох элбэх диэн. уонна тута тыыга бүппүтэ ол кэмнэр ол аата ааспыт үйэҕэ уһуну сэттэ уонус сыллара дьон ааҕар кэмнэрэ эбит дьон ааҕар кэмнэрэ билигиҥи кэлиҥҥи кинигэлэрин биэстии тыһыынчанан тахсаллар ити бастакы хомолук кинигэ диэн ааттанар пазл бу остуоруйаларын бу биэстии тыһыынчанан тахсаллар ол да элбэх ол билиҥҥи үйэҕэ билигин дьон олох аахпат кэмэһээн дьаны туох бу хаҥардыы күнүн аайы улаатабын диэн кыракый сиэммэр бэһи сиэммэр анаабы кинигем тахсыбыта бу бэйэтэ онно турар бу мартен диэн оҕо күн айылаатар ол аата биһиги оҕолорго анаан суруйар буоллахпытына оҕо күн аайы улаатарын курдук Күн аайы биһи суруйар ньымабытын уларытан иһиэхтээх питианыбыт. Ньымаҕын, суруйар ньымаҕын. Оччоҕо оҕо эйгэтигэр сыдьамын ханнык баара улууска бүлүү буоллун, хоту буоллун, сырыттарбын эрэ оҕо сааттарыга куруһуйдабын. Ise. Ол сыдьан сөҕөбүн ээ, ити киһиргэнии буотах. Мин хоһооннорбун үс саастаахта, түөрт саастаахта барыны үсүс аҕалла. анаан ата тиийэрбин билэллэр быһыылаах, ол иһин бэлэмнииллэр. Ону испэр тоҕо үөрэбин диэ. Үстээх, түөртээх оҕо эн айымньыгын билэр буоллаҕына, хайда эрэ эйиэхэ итии сүүрээн киирэр. Аны былырыын алта уон биэс сааспын туолбуппунан Нам улууһа, республика конкурстар буоттара, айымньыларбын ааҕыыга, оонньоон көрдөрүүгэ Нам улууһун Оҕо саадтара, оскуолалар олус да үчүгэйдик сиэнка оҥороннор оонньообуттара бу остуоруйам кинигэлэр этэ. Ону көрө-көрө биһи оҕолору бэйэбитигэр угуйан тардан иһэр дьылҕалаабыппыт оҕолорго анаан суруйа. Оччоҕо оҕо саадыттан саҕалаан төрөөбүт тылларынан саҥаралларын тэҥэ, төрөөбүт тылларынан ааҕан, төрөөбүт тылларынан остуоруйаны хоһону өйдөөн улааталлар. Ол кинэ хаандарыгар иҥтэ да тыыннаахтарын тухары саха тылы тырымныы сылдьар. Ити оҕолоргонаан эттэхпинэ сөп. Аны мин оҕо сылдьан тоҕо хунньууга тардыспыппыный диэн бу алтыан сэттэ сыллаахха артыыкка сылдьыбытым. сүүрбэккэ оҕо саха иһититтэн. Оҕолор кэлиҥҥи дьылҕаларын билбэппин. Ол оҕолортон биирдэстэрим мин буолабын. Наһаа дойдубун ахтарым. Ийэбин, аҕабын бу ыйынан соҕуруу дойдуга төһө да кырым буоллар киһи бииргэ төрөөбүттэрин ахтар. Онно сылдьан дьэ мин миигэр уол ырыата, вьетнамец уол ырыата били омуктара бастаан көрөбүн. Дьэ уонна биһи дьүүрбүн Африка буолла да батталга олороллор дьэ ондолору аһынан хайаан дьэ хоһоон суруйаҕын. Оо хайдьан мин бастакы хоһооннорбун саҕалаабытым. Элбэх хоһоон суруйбутум. Бу уон үс сааспар. Сөп. Аны туох киһи ханнык да саха дии саныыбын. төрүттээх-уустаах буолар. Оҕо сааһын иннинэ эн ийэлээх аҕаҥ олохторо баар. Мин саныыбын ээ, дьону көрүстөхпүнэ, сорох дьон айылҕаттан сатаан махтанар идэлээхтэр. Бу киһи буолбуттарыгар. Киһи буолан үөрэҕи ылбыттарыгар, үөрэҕи ылан дьону өйдүүр буолбуттарыгар. Мин дьонум тустарына анаба аҕам олорор, отут түөрт сыллаах хаартыска аҕа манна сүүрбэккилээх убайын кытта олоро. Убайа учуонай этнограф этэ, РСФСР уонна Саха СССР культуратын үтүөлээх үлэһитэ Иван Дмитриевич Нонгородов. Тигин. Бу Нонгородов сэрии хылларыгар национальнай библиотека дириэктэрин солбуйааччы кэнин наап кыраай үөрэтэ Ярославская музейга директора солбуйааччыны үлэлээбитэ. Кини биһиги төрүттэрбитин тыһыынча тоҕус сүүс төрдүн биэс сыллаахха суруйбута. Тоҕо диэн, төрдүн биэс сыллаахха бу быйыл сэттэн биэс сылын бэлиэтии сылдьабыт. Кыайыы. Бу манна элбэх мегалкин баран сэриигэ өлөр. Аҥардас уот сэриитигэр сүүрбэ тоҕус мегалкин өлөр ыччаттара бэдэр учууталлар игин ол иһин бу аймахха элбэх сүтүк таҕыста диэн түрдүн биэс сыллаахха оҥорор тоҕо кини оҥорор идиэ ол иннинээҕи биһиги төрүппүт иван дмитриевич иван емельянович мигалкин тыһынча аҕыс сүүс сүүрбэ биэс сыллаах оҥор тыһыынчаҕа сүүс сүүрбэ биэс сыл бэйэтин төрүттэрин Любой Тойонтон ол түһүнэн бу ким ахтыытыгар баар бу Иван Дмитриевич Нонгородов аҕам убайы дьарыктана ол иһин биһиги төрүттэрбит тыһыынчаҕа сүүс сүүрбэ биэс сылтан сурукка биsikсэ киирэллэр. Орто үөлэттэн. Нууччалар кэлиэхтэрин инниттэн. Сөп. Диана биир уратыта баар. Киһи махтаныахтаах. Бытыннааһы дьарыгар күнү көрбүккэр ийэҕэр, аҕаҕар махтанан тэҥэ төрүттэргэр, уустаргар. Холобур, биһиги дьоммут мин уон аҕыстаахпар бу аҕам учуутал идэлээх суох буолбута уон икки оҕону хаалларан ийэбитигэр. Дьон тыла оччолорго ким да үрдүк үөрэҕи ила илик этэ. Ону ийэбит дьэ бу биһигини үөрэттэрэн сахаттан бастакы дипломат диэххэ сөп. Генеральный консул Александр Мигалкин тахсар. Бу бииргэ төрөөбүттэр. Тыы уол английскайдыы төрөөбүт тылын курдук билэр этэ.

Соҕотоҕун. Соҕотоҕун иитэр, үөрэттэрэр. Мин инникинэн Москва үөрэнэ сылдьан, ийэбэр анаан саха поэттарыттан биирдэстэрин кэриэтэ буолуом наһаа элбэх хоһоонноохпун ийэм туһунан. Аҥардас ийэм бииргэ төрөөбүттэрим туһунан. Ити барыта махталым били. Мин бэйэм майгым быһылаах туохха барытыгар махтанабын. Наһаа үчүгэй дьоннор кытта билсибиппинэн, наһаа барыта миэнэ табыллыбыт курдук Бүлүүгэ үөрэнэрбэр саха эрин араас суруйаннарыттан бары наһаа үчүгэй сыһыаннаахтар уолаттар кыргыттар Москва үөрэнэрбэр наһаа үчүгэй уолаттар кыргыттар араас омуктар бааллара бу барыта мин оҕо ааспыттан баҕа санаабын мин суруйар идэҕэ мин суруйааччы буолуохпун баҕарбытым уон үс сааспыттан. Туох да албанаат диэн буолбата, аҥардас суруйааччы буол. Тугу көрбүппүн билбиппин, кимиэ махтанарбын, кими таптыырбын барытын сурукпар түспүтүм. Эп, ол иһин аны ол хааска балайди кэлин туохтуубун ээ, ол сааспын толкуйдум. Дьэ хуруйталаан эрэбин. Ийэм барахсан түөрдүөн алталааҕар көрөн турдахпына, Күөл Сиикэйигэр муҥхаҕа биһигини аһатаары муҥхаҕа ыһыктаа дии уонна ууга түспүтэ. Онно биһиги биэс оҕотун батыһыннара сылдьан кыралар буоллахпыт дии. Э кини ити алтыан иккигэ туох саастаах отут алтылаах буолла отут алтылаах уонна ууга түһэр. Ону ол быыһылла биһи онно тута таһа да түс барытын киинэҕэ көстө курдук бу ууга болмахпын көрөн эрэ хаалбыппыт. Долгуйдахпыт буола ытаабатахпыт хаатаабы. Ону туута быыһаан ылбыттара. Оту талталаах тиэдэр буола биэс уолум батыһыннара дьиэҕэ кыргыттар улахана баалла. Кини муҥха ону ити барытын хоһооннорунан суруйталаатым. Аны оҕо ааспар эмиэйдэҕэ биир нуучча кыыһын аһаммытым, төрдүс бэһис кылаас күөлүнэ сырыттахпына ити сыллара эмиэ баар уонтан тахсалаахпар туох буолбута кот сапогаах диэн саҥа дьылга. Онтон кыыспыт сүтэн хаалларай муннука көрбүтүм бу кыыһым купкуазба ытыы олорор эбит. Силээпэтин тоҕо таппыттар, бытыгын тоҕо таппыттар, кутуругун быһа таппыттар, онтон хомойо. Оту тоҕо бартамас. Ити оҕо ааһам туһунан дьэ өйдөбүлбүн барытын ситимнээн суруйталыы этибит. Сээпти ити оҕо ааскытинньэ. Онтон бу билиҥҥи литература туһунан кэпсэттэххэ бу оҕолорго хуруйуу хайдаҕый, туох тиийбэти, хайдах буолуохтааҕый? Бу оҕоҕо хуруйуу уустук. Оҕоҕо сорохтоох аныылларнаах чэпчэки курдук. Оҕоҕо өйгүттэн таарыаххын наада. Өйгүттэн уонна тугу аахпыккыттан, билбиккиттэн оҕо хамаҕатык ылынарын курдук. Холобур, ити бичик диэн биһи кинигэбит кыһата. Суруйар дьону наһаа өйүү сатыыр. Тоҕо ийэтэргин кинилэр икки ойуус баарын үрдүнэн бу ойуус эрэ диэн буолбак. Барытын биир тэҥник көрөн тоҕо үүллэрий диэн. Август Васильевич да Валерий Николаевич даҕаны тоҕо үүллэрий диэтэх. Кинилэр литература айдарга бааралар. Оттон литература сайдарыгар оҕо уруйуларыттан саҕалыылла хаһан баҕарар эптиэ. Ол төһө да искусствоны билиэхтээхпитин иһин, литератураны тапты оҕолор бут кэнэҕэскилэрбит, биһи кэнэҕэски туохпут пропагандистарбыт оҕолор ылынар, өйдүүр кинигэлэрин наһаа элбэҕи таһаараллар. Мин көрөн ымсыырабын. Биһи оҕо хаас билиҥҥи кинигэлэр суохтара. Барыта киһи болҕомтотун улаханнык хатыырдыы эгэлэрин таһаартылар. Оҕоҕо оҕо курдук буолуохун наада. Оҕо курдук кэнэн, оҕо курдук судургу, оҕо курдук үөрүнньэҥ, оҕо курдук хомойумтуо. Ол иэйиинэн туохтааҥҥын дьэ оҕолорго анаан суруйаҕын. Мин ити остуоруйаларым көрдөххө кылгас курдуктар эрэ аһыныыбын ээ. Уоруу куоһаҕан диэн, албыннааһын куоһаҕан диэн. Ити туох баар киһи куоһаан дьаллыктара тарын мин кыылларынан көрдөрөбүн. Анаан синэйэн аахтахха миэнэ учуутал үөрэҕим дьайар, барыта иитиигэ туһаайыллар айымньыларым. Ол аата оҕоҕор үйэ тылы билэргин тэҥэ, оҕо майгытын сигэлитин билэргин тэҥэ, Оҕо үчүгэй буоларыгар, үтүө киһи буола улаатарыгар туһаайыллан, аны сүүрбэ отут сылынан да син биир киһи буолуу диэн киһи кэрэтии өрө тутуллуо. Биһи да суох буолуохпут, араас таһымнаах олох да кэлиэ. Ол гынан баран, бастатан туран, биһи аҕыйах ахсааннаах сахалар буоларбытынан, билэр, билбэт дьоммут олоҕу өйдөөн бэйэбил олоҕу өйдүүр киһи атын дьоҥҥо үчүгэйсээннээх. Оҕолорбут оннукка дуһаайыахтаах. Сүл Ботур сылына. Дьадаҥы баай олох кэлиэн сөп. Бу билиҥҥи таһымынан суобаһа уһуохтук бардах биһи суобаһы харыстыахтаахпыт сахалар. Ол табыллыан наада. Ол табыллыан наада. Суобас диэн тугуй диэ. Суобас диэн ийэҕинэн-аҕаҕынан төһө да бэриллибитин иһин, эмиэ иитэн-такайан киһи культуралаах буолуон сөп. Ааҕыы, киһини кытта сэһэргэһии көмөлөнөр. Тоҕо диэтэргин билигин ааҕыы аҕыйах диэтибит эрээри, саха эмиэ хааммытыгар баар. наһаа үчүгэйдик наллаан олорон сэһэргэһэрин, кэпсэтэрин, үөрэрин-көтөрүн, үтүө сонуну истэрин сөбүлүүр. Куһаҕан сонуну, куһаҕан тугу истиэн баарбат, сылайан хааллылар телевизортан хаһыатта. Онтон эн, эн салайааччы буолаҕын, бу сылайыы уустуктара туохханый? Мен Улуу Пушкины саныыбын. Ити улуу диэн тыллары биһимээни туттааччыбыт. Ол гынан киһи олоҕор, үйэҕэ аан дойду үрдүнэн аҕыйах аахсааннаах улуу кэлэн барар. Ити эмиэ айылҕа дьайыытын курдук аҕыйах ахсааннаах. Олортон биирдэстэрэ Пушкиҥҥа история баар. Эмээхсин харыытаталаан хаалар. Бииртэн биир бааһынааты үөдүйэн иһэр, үөдүйэн иһэр ити кыһыл көмүс балыгыттан. Э? Биһиэхэ бу салайар үлэҕэ, ол аата мин суруйааччылары салайар диэммин сэ, туох бэйэм хойуспар. Маннык дьоннор бааллар, тоол ааттарынан киһи эппэт, бииртэн биир алкоголга баҕаран иһэллэр. Бииртэн биир үктэлинэн, баҕалара хаһан да туолбат. Тоҕо диэки биири ыллахтарына атыннаа да, онтон биһиги арыый биир сыыһабыт сэбиэскэйгэ хайҕалы, наҕарааданы сорох ардыгар кырдьан кэриэтэ ылаллар сөпкө. Кырдьан кэриэтэ ити хэбиэскэй систематтан кэлбитэ итинник бисиинэн игин. Наҕараада диэн дьиҥэр бэйэм саныырбынан дьон эйигин билинэн, дьон ылынан хайдаа эрэ туохтаан наҕарааданы көрөн биэрэрдэхтэринэ эрэ табыллар курдук эбит. Ылбыт киһи куруулуон баара. Аны союзааччы хойууһугар эмиэ бары киириэхтэрэ. Оттон мин бэйэм сыал туруоруммутум. Чопчу дьоҕурдаах талааннаах дьону круг үйүөххэ наада. Талааны хуо дьоннор син биир булан кыбыллаллар. Аны талааннаах киһи бэйэм өйдөбүлбүнэн Сэмэй буолар, суруйбутун курдук уруйа сылдьар, аакка-суолга габаар манныктары өйүөххэ наада. Сөп талааннаах дьоно айылҕаттан бэриллэр. Аны хомойуох иһин, биһи үөрэхтэнэммит киһи барыта аһатаа уһуруйар эрээри, санаатын тиэрдэр эрээри, бу кыра эһэпкэ. Ис дууһа оҕо сааскыттан умайар, күүдэпчилэнэр, кутаа курдук талаан аҕыйах буолар, хаан баҕарар. Бу манныктары биһиги харыстыахтаахпыт. Биһи манныктары өссө кыымыһан кинилэри сириэдитэн биэриэхтээхпит. Онтон сириэдийбэтэх дьоҕуруһуо дьоннор бары чилиэн буолаат, аны буолбатахтан үөҕүүлэр бараллар. Оттон мин туспаны арааһы уруйаллар, ити сорохторо хомойоллоро аат суол ылбатахтарыттан сорохторо хомойоллоро суруйааччы хойуугар киирбэтэхтэриттэн. Бэл бу мантан онтон иэстэһэн бараллар. Ону эмиэ ханыыбын бу кылгас олохпор кинилэри кытта сууттаһар, эккирэтиһэр аахса. Бириэмэ наада, киһи ньиэрбэтин харыстыыр эбит. Чэ буоллун, онтон миигин билэр чугас дьоннор мин хайдахпын үйэ тухарытан дууһалара тутан хаалыахтара. Ырааһар, бэйэбин ырааһырда, бэйэбин хайҕана барбаппын, мен хайдах барбынан суруйдум. Тоҕо диэтэргин бу маннык кинигэлээхпин, сүрэхтэн саҕыллар санаалар диэн оҕо сылдьаспыттан, ол аата уон тоҕуспутта эдэр сааспыттан Ити Сэмэн Даниловы, Ньыкылай Габышевы, Тобуруокабы кытта билсэн кинилэр билиилэрин-көрүүлэрин эппэр-хааммар иҥэринэн ылан ити суруйбут кинигэм. Аны көрдөххө бу быыкаайык кинигэлэр бааллар. Бу сулус санаалар диэн холобур. Бу биэһин сыл устата туһаан аабыппын барытын бу кылгас афоризм курдук Галина Фролова диэн училищеҕа бииргэ үөрэммит кыыһым кэлин бэйэм солбуйааччым бутаарбыт киһи олоҕу өрүү айан уонна айаҥҥа угуйар суоллар диэн дьоннор дьоллоох буолуҥ дьолу хайдах өйдүүргүтүнэн диэн холобур ити этиилэри олох эн миэхэ таабырыҥҥын сүрэҕим миэнэ күннэтэ ону таайарга дьулуһар диэн мин холобур олоҕу билэбин дэммэппин билиэхпин баҕарабын диэбин олох күннэтэ тус-туспа бу кинигэ илииһини арыллан иһэр киһи билбэтэ наһаа тоҕо диэтэргин киһи тыыннаах киһи туохтуур эбит Төһө да элбэх баар учуонай аатын суолуна тугу да билбэккэ саҥа билэргэ дьулуһан иһэн аннара дойдуолара муҥура хуха эттэ олоҕу билэр олоҕу өйдүүр олоҕу өйдүүр киһи ол аата бары буолуохпут олоҕу өйдүүр киһи аһыныгас уонна дьоҥҥо түүнү баҕарар буолар Онтон олоҕу барытын билэбин диир киһи биир эмэ айылҕаҕа баар буолуон сөп. Улуулар, улуу дьоннор. Хас эмэ сүүһүнэн сылларга ааттар Леонардо да Винчи, Тисиано, Рафаэль иһин курдук ити аҕыйахтар эбит. Аны бу эмиэ бу кинигэм тахсыбыта сырдык ийэм диэн былырыын маны тоҕо астынабын дии. Бастанарым диэн уон үс сааспыт табылыйба хоһанарым. Эбти аны барыта кыайан киирбэт. Бэйэм үчүгэйэ буолаарай диэбитим. Итиннэ бааллар, һэ. Уонна бу эмиэ туохтарым, бэргэн этиилэрим. Маны алта уон биэспин туолбуппар алаас диэн чааһынай туохтар таһаарбыттара. бэлэх быһыытынан. Бу дуоһунас диэн ырбаахы кини киртийдээнэ сууйуллар, үтүктэнэр, кэлин тиһэр эргэрдээнэ быраҕыллан быраҕыллар. Киһини киһи билэркинэ дуоһунас биири ханаата. Дуоһунаска эн туох баа майгын дьа арыллан кэлэ. бардамын дуу, бэйэм саҕан дуу, киэптэнньэҥин дуу, ааныагаһын дуу. Онтон дьиҥэр мин хайдах тутулуһан стадион ааныыбын биирдэ кэлэн бараллар олох. Эпте. Аны маннык диэн баар. Үөрүнньэҥ сылаас майгылаах эрэ киһи үөрүүтүн истиҥник этэрилэлээх. Үүрүҥэн булуохтун. Тоҕо диэктин наадыйарбыт. Бу олох биирдэ бэриллэр диэн наһаа үчүгэйдик эттиҥ. Ол ол быһыытынан мин маннык ыйытыы үөскээн таххар иллэҥ кэмҥэр тугунан дьарыктанаҕын? Иллэҥ кэммэр диэдим мен тоҕо иллэҥ кэммэр диэн ити наһаа үчүгэй ыйытыы. Дьэ холобур хаатыска баар отутус сылларда герой Егоров турар. Бу бу балан мин аҕам чи бу хаартыска диэн. Хаартыска тыһынчаҕы сүүс тоҕуона сыллаттан үөдүйбүтэ. Саха иһэ бастаан Өлүөхүмэҕэ кэлбитэ. Аттыкылар диэн ааттанар дьоннор аҕалбыттара. Харчылаах булан патаппараты. Дьокуускайга кэлин ааллыбыт. Саамай манна бу хаартыскаттан алтан хомойору манныкка бар. Сэриигэ саха уола бөҕөлөр. Ийэлэр барахсаттааччыктаан өлөллөр, оҕолорун түөртүү, биэстүү үстүү уолаттарын сэрии үтэрэр, барылары билигин тыллана-ахтала хаартыскалара ол аата хаартыска иһитэ-аһайдыбакка бу дьоннор кэлэн эрэ барбыттар күлүм курдук чаҕылҕан күлүмүрдээн ааһар дии күлүм гынан тутумнуллар төһө да чаҕылыйдар ээ онон олохпутугар наһаа элбэх Түгэн умнуллаҕа. Бэл, кинилэр сирэйдэрэ хаалбыт биһиэхэ. Хаартыска ол иһин оҕо дэхитэ хаартысканы сэҥээрбитим. Дьэ бу септоникке ыллаах хаартыска. Меня революционниктан бааллар хаартыскалар. Бу аҕам убайа олорор, бу Сергей Васильев, бу Кулантай олорор, Эп, бу урут мин оҕо сылдьан суолта биэрбэт этим. Бу Сергей Мигалкин диэн Бүлүүннэн, Үһээ Бүлүүннэн, Булуҥунан үлээбит быраас сахаларга атырба хирург. Э. Бу Харска көмөтүнэн биһи өйдүү сидябыт кинилэри. Э. Дьаны биһи оҕо ааспыт Бүлүүгэ үөрэнэрбэр, онно та испэрим сыырырым эрэ буолуо. Соҕурууттан Будьукуускайга кэллэ. Дьэ араас омук устудьуоннара бөҕөллөр, тыыштар, киргизтэр, казахтар, араас Москва куорат, Ленинград устуденческэй этэрээттэр диэн бааллара. Бу этэрээттэр ыччаттары, атын норуоттары таптыырга ииппит эбит. Уол иһин ол значоктар тураллар, алта уон түөрт сылтан саҕаламмыт устуденческая тирээктэр сылларына. Аны мин бастакы үөрэҕим учуутал буоллаам дии. Учууталлар наҕараадалара тураллар ити. Ити бүгүн ааллым һээп уонна успуорт диэн биһиэхэ өрө тутуллара. Спортивнай наҕараадалар. Ити наҕараадалар кэпсиэм хайда буларбын. Бу буоллар дасаап диэн баара биһиэхэ ордохпуттан. Дасаабын ити хоҕуруот да биһиэхэ ол кыллыбата самолетунан көтөргө, вертолетунан көтөргө ытарга, хайыһардыырга бараспор араас көрүҥҥэ барытыгар ииппитэ. Массыынанаан ыытарга мотоциклы. Сөп. Аны төһө даҕаны араастаан саҥардаллар, биһилиэйин кэминээҕи иитиинэн барбыппыт. Пионер, октябрена, комсомол диэн. Ол иһити Лениҥҥэ сыһаннаа значоктар. Аны бэйэм суруйааччы буоларга тардыспыт буолан, суруйааччылар туохтара союһун чилиэннэрин игин туга аны историяны билбэт киһи суруйаччы буолар уустук революция иннинээҕи кэннинээҕи какардалар фуражкаға кэтэр туохтара диэн билиэмэлэрэ мен память диэн охтобун сааһырбыт киһи барыта памятын сыр Коллекциялыыр киһи памята аһыйда. Холуор миэхэ бу комплекка кырык курдук сүүһүнэн бааллар. Биэс тыһынчаттан тахса кырка бар. Революционнааҕы значком онтан тахса тыһынча. Оны хас биирдиилэрин харахпа көрөбүн. Холуга ханнык да эйгэ киирдэбин миэхуа значогу тута билебит. Миэхуа кыркыны тоҕо диэ. памятпын оннук сайыннараммын эп аны кинигэм буола элбэх була хасметыһынчанам диэбэр ханна турарыгар тиийэ чопчу билэбин аны мин үсоҕом биир уратылара кинигини хайа таппакка сиэннэрим эмиэ улааппыттара улааталлар хайдара хааннарыгар баар буолан кинини кинигэни тыыппат. Ханна туох турарын барытын билэбин. Ол иһин көрдөххө ыһыллан туруон сөп остуолга, диваҥҥа онно туох кытарын барытын билэбин. Ол аата коллекция биһи курдук сааһыран иһэр дьоҥҥо наһаа наадалаабыт. Онно быраас көмөтө уох, араас психолог, таймаат көмөтө уох төбөҕүн сайыннара Онтон төбөтө мас тигилик киһи. Ону-маны, кэрэни саҕарга, кэрэни оҥорорго үлэлэһэр эбит. Онтон мэйиибин мастыйда да бүттэхпит. Аны сахаларга биһи мэйиибит төһө дириҥин, төһө мындырын атын омук көрөн билбэт, төбө иһигэр сырыттаа дии мэйиин. Онтон харахпыт кыараҕас биһиги, тута билэҕин бу саха хараҕа кыараҕаһын. Ол гынан мин араас омуктары оттолоро куруук этэбин. Дьэ мэйиибит көстүбэтэҕин иһин төһө мындыра, харахпыт кыараҕаһа уратыта, биһиги кыараҕас харахпытынан кыараҕаһын иһин аан дойду бары кэрэтин, аан дойду бары мындырын киэҥ харахтааҕар улаханнык дириҥник көрөбүт. Ол иһин дириҥник көрөргө дьулаһаммыт харахпыт кыраҕас буолар. Төһөнөн кыраҕас да оччонон чопчу. Киэҥ харах ыһыллан хаалар. Киэҥэ бэп буллаа дии кини. Эп кыраҕас харах булут чопчу көрө. Булчутун курдук. Аны ити мода диэн билиммит үөн. Мода диэн баар дии. Ити мин телевизорга уулуссаан көрөбүн, саха дьахталларын кыргыттарын тугунан билиити көрөбүн. Айылҕаттан саха дьахтара наһаа мындыр буолар. Тоҕо дии бэйэлэригэ барсар түнэ таҥналлар, иистэнэллэр, холур толстой сөҕөн турар. Лев Толс саха оһуордара мындырдарынан, кэрэлэринэн улуу дириэктэр кытта этэн Саха дьахтара оҕотун ис сүрэҕиттэн тап аны саха дьахтарын орот ис сүрэҕиттэн төрөппүт оҕотун таптыырын курдук киэҥ эйгэҕэ тахсарыгар мындыра бэп буолар. Бу таптала күүстээх саха дьахтара. Таҥнарбат таптала, таптыыр таптала, һэ? Ол иһин наһаа мындырдык таҥнар. Барыта бэйэтигэр барсар диэн. Онтон уу омуктары көрөбүн. Ыыллан-тоҕуллан бэйэлэригин барсыбат курдук. Аһара харахха быраҕылла. Саха дьахтарын таҥаһа саба туттара хата харахха тута баар быраҕыллыбатаҕа ини. Сыныйан, мындырдаан көрдөххө олох ураты кэрэ буолар. Оннук. Иван Васильевич, эн дьиэ кэргэҥэр киириэххэ оҕолоруҥ тустарынан. Оҕолорум үстэр, сиэним биэстэр. Мен бу кинигам баар алыптаа дойдуга диэн. Түөт сиэним олороллор тураллар бу кинилэр туохтара. Аны быйыл былырыын быйыл тахсыбыт Бу кинигэ күнүн аайы бу бэһисиэни кэҥэ хаастаах Мартен диэн ол онно аналлаах хоһооннор нууччалыы-хахалыы аны тоҕо ити нууччалыы-хахалыы тааттыраатыыбын диэн кэлиэ оҕо икки тылынан саҥарар уонна саҥардын диэн кыреддаҕыта ол иһин сахалыы нууччалыы тетинник уонна Бу туохпар тахсыбыта алта уон биэспэр былырыын. Бу Бүлүүгэ маннык дьүһүннээтим. Бу Москваҕа үөрэнэрбэр маннык этим. Бу армияҕа сылдьарбар маннык этим. Бу омук уолаттарын курда. Бу бииргэ үөрэммит уолбар Монголия президенигэр сыдьылыппыт Николай Лугиновтыын миигиннии Андрей Борисовтыын ол бу турар эн байар диэн ону олом мин этэрээтим эн аатын сахалыыттан нуучалыытова эн байыаң диэн ты будешь богатым диэн онтуга морона президент да бу оҕа ааспар алша сульменовка сүгүрүйбүт киһим ол поэттыын бу була би хосколорбут уолум Николай Коняев дети Өксөкүлээл Өксөй хоруйбут. Бии хосколорбуту. Бу сахаларга үгүйэр киһим Афанасий Осипов бу суорун омоллоннун. Бу бииргэ төрөөбүт уолаттар мен юбилей бар этэ бу. Биэм беспин. Тети курдук сеп, ону балаана туох тиэркинебин. Бу быйыл абааһы ыарыы, куһаан ыарыы кэлэн, бу доҕорбун илдьэ барда Владимир Афанасьевич Омукчанов диэн олох доҕорум, үтүө амарах киһи этэ. Бу ытыктыыр артыыстарым Аркадия Алексеевна Анастасия Варламова, бу Японян Наталья Харлампьева, Гольдерова буолан, Саргылаана Гольдер уолан сыдьыбыппыт. Бу Монголия доҕорум Шаринныын сыдьыбыппыт Александр Николаевич бартыакка ону ити ханыыбын э туох диэн киһи дьолугар үтүө дьоннун доҕордоһон хаалар эбит дьолугар быһылаах хайдар олоххор наһаа үтүө майгылаахтардын көрсөн ааһаҕын Бу кэргэним Зоя Васильевналыын бу улахан кыыһым Москва олорор. Туох идэлээҕий? Кини экономист, менеджер. Москва үлэлээбити сүүрбэттэн тахсар олоро. Оҕотун кэргэнин кытта бу уолум Бороҥҥо олорор, соҕото уолум үс оҕотун кытта. Бу кыра кыыһым Мартен диэн уоллара Иван Егоров диэн күтүөппүнэ. Туох идэлээхтэрий? Бу юрист идэлээх, бу буоллаана механик идэлээх. Ньурбаҕа. Уолуҥ уолуҥ туох идэлээҕий? Географ. Бу уолум кыыһым кыраларым диэбит курдук. Уолум Ньургун диэн Уус Алдаҥа музей үлэлиир. Онон булар тугу этээри кинэбин диэ. Оҕолордоох, сиэннэрдээх кулааһыныыбын ээ. Элбэҕи билиэхтэрин, көрүөхтэрин наада диэн. Элбэҕи билэр, көрөр, аахпыт, дириҥ билиилээх киһи дьонтон атаҕастаппат. Киһи олоххо хаамай кутталлаах дьонтон атаҕастатыы. Дьону кытта тэҥҥэ биир муостаах турууха наада. Эптэ. Наһаа үрдээбэккэ, намтаабакка. Эчи, аһара өйдүүргэ дьулуһар эмиэ сыыһа. Эн дьону кытта тэҥ баайыылаах. Дьоннуун холкутук утары көрөн туран кэпсэтэр, сэһэргэһэр, илии тутуһар кыахтаныаххын наада. Онтон ол киһи аайы кыаллыбат быһыылаах. Эрдэ. Сорохтор кэпсилгэн буолан хаалаллар. Мин була бу хаацканы наһаа харыстыыбын. Бүлүүтээ педучилище хэттуон икки сылга литературнай куруокка. Бу учууталым Мария Ивановна диэн Захарова саха тылыгар. Бу мин аттыбар Гаврил Егоров диэн хаһыат редактора этэ. Ганя Дьөгүөрэп диэн дарыйа Маркович диэн Бахимет Дмитриев диэн Ньурба Тантах субу суруйааччы. Тиуарсайынан суруйааччы идэтигэр бэйэм оҕолорбун наһаа көрбөт аҕам суруйааччы буоларга дьулуһун диэбэтэҕин наһаа ыарахан. Киһи бу эйгэ киирдин даҕаны Дьонтон хаалсыбат билиилээх-көрүүлээх буолуоххун наада. Ханнык да түгэҥҥэ. Эн баҕар талааннаахтык суруйар эрээригин, билигин-көрүүн тиийбэккэ хаалыан сөп. Киэҥ билиилээх-көрүүлээх эрээри тыл оонньуутун сатаан дэгэтин кыайымыаххын сөп. Дьэ уонна Ангелина Афанасьевна бу кэпсэппиккэ мин тоҕо махтанабын диye сааһыран эрэр киһи дууһатын астаҕына киһи санаатын үллэһиннэҕинэ эмиэ бэйэтэ сайдар. Мин туохтан сайынным диэ бу олороммун эйигин кытта сэһэргэһи. Эйигин мунаарар санаалары миэхэ биэрэҥҥин, ол ыйытыктаргын мин төбөбөр хатааммын. Дьон ону-маны билиэн-көрүөн баҕата сүппэт эбит диэммин. Мин күн аайы үөрэнэбин. Оннук. Эпти махтал кытта. Эйиэхэ бэҕэр махтал. Иван Васильевич биһиги бу кэпсэтиибит истиҥ наһаа дириҥ ис хоһоонноох буолла уоннаттан бу түмүктээри олорон ыччакка оҕолорго хоруйуон баҕарар дьоҥҥо тугу этиэххин тугу сүбэлиэххин сөбүй Суруйуон баҕарар дьоҥҥо мин ити хомойооччубут, көрсүһүүлэргэ сылдьан библиотека оскуолаҕа. Киһи память диэн нууччалыыта киһи барытын өйүгэр кыайан туппат. Мин бу ыарыынан харантыына эбээстээн быйыл Алта уон тоҕус, ол аата ити Бүлүүтээ Петровичай үөрэнэ киирбит уон биэстээх уол. Москва бастаан тиийээт эһэт уон үскэ уон тоҕустаах уол билиэтээһиннэрин бааллар эбит. Дневник дэнэр нууччалыыта. Ити күннүк индииллэр сахалыы. Ону ааҕа соһуйдум бэйэм бэйэбиттэн. Билэргэ көрөргө наһаа да баҕалаах эбиппин уонна санаам наһаа да ыраас эбит. Ити олох барыта кэрэ буолбат, олох кубулҕата эмиэ, эриэнэ наһаа элбэх. Холобур, итиннэ биир этэрдээх: куһаҕан санаалаах киһи эриэн-үөн курдук сылла сылдьан, бары куһаҕаны тылынан салаан, кини амтаһыйан, өссө ымсыыран дьаат ыытар кыахтаах. Хоту-хотойдор үөһэнэн көрө сылдьан кыраны субу билбэттэр улахаҥҥа эрэ. улахан санаалаах уонна биирдэ өлөн сыллаллар. Киһи буоллаҕына үйэтин тухары эмиэ хотой курдук буоларга дьулуһуохтаах эбит. Эмискэ суох буоларга уонна ол баайсан, дьону уһултаран ити кырачабыт. Ити сыттаах-сымардаах туох кута бадараанын курдук. Дьоннор аны олор кута бадараанынан сирэйдэрин-харахтарын соттор буолан өссө уһун үйэлэнэллэр. Онтон кыра улахан мындыр үчүгэй дьоннор эмискэ уох буолаллар. Киинэ кылгастара кылгас баайдык олорон чаҕылыйан аһаллар. Хаһан баайы үүйэн, иһэ барыта үүйэн өр барар. үөнэ уох кылгас оҕус. Итинник. Иван Васильевич биһиги бүгүҥҥү биэриибитигэр бу көрөөччүлэр билбэтэхтэрин билбит, истибэтэхтэрин истибит уонна олоҕу анаарыыга саҥа санаалары көрбүт истибит буолуохтаахтар диэн эрэнэбит уонна бүгүҥҥү биэриигэ кыттыбыккар махтанабыт. ийэм Мартала кытта. Биһи бүгүҥҥү биэриибитигэр норуот бэйиэтэ, оҕо суруйааччыта Иван Васильевич Мигалкинныын кэпсэттибит. Аныгыскы биэриигэ көрсүөххэ диэри.